Hallelujah, hallelujah. Amosou noimore uru, misawa uru, kaso oyawore uru. Kuonde moko en good morning, kuonde moko afternoon, kuonde moko good night. To kama intie, moro amora ma intie, kaw mosna. An Padri Edwina Silvent, aparonu mana matin Ang'eyo ni usegoyo erokamano to awacho ni wagoye uru erokamano ni Nyasachwa ni eri mosewuotho kodwa dweni duto nyaka koro chopo otieno ma kawuono mogik mar dwe mar achiel tarik piero adek kod achiel. Adwa nasome mana kamoro matin e Zaburi piero adek kod achiel ka, kaeto bende watieko atieka mondo ae wagone Nyasaye erokamano. Kuomi ema aseponde, yaye Jehova Nyasaye. Kik iwe ayud wichkuot, gola e chandruok nikech timni makare. Gola oko e obadho mopondo mochikna, nikech in e kar pondona. Kadi abich wacho ni, Aketo chunya e lweti, resa, yaye Jehova Nyasaye mar adiera. Nitie Nyasaye mar adiera, to nitie nyiseche mag miriambo. Odhiambo ma kawuononi, wagoyo mana ni Nyasaye mar adiera erokamano nikech Nyasaye mar adiera osegolowa kuonde matek moseritowa chakre tarik achiel mar dwe mar achiel, tarik ariyo, tarik adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Wagone erokamano tarik apar gachiel, apar gariyo, apar gadek, apar gang'wen, apar gabich, apar gauchiel, apar gabiriyo, apar gaboro, apar gochiko, piero ariyo. Nyasaye osekechowa. Jehova osekechowa ogolowa e chandruok. Noneno ka wengewa dwa jony nikech ywak, to wan ochako omiyowa thuolo wanene. Owuotho kodwa nyaka koro ochopo tarik piero adek. Donge Nyasaye ber tarik piero adek gachiel wanyono? Donge Nyasaye en Nyasaye maber? Oromo dwokone erokamano kendo oromo miyo duong' kinde duto. Jo-Thesalonika mokwongo kar e abich wang'e matindo apar gaboro wacho ni wago ne Nyasaye erokamano e gik moko duto. Nyasachwa ni en Nyasaye mwapako ka wiwa wiwa barowa kata ka wangima. Wapake kendo waduokone erokamano ka watuo koso ka wangima, ka wachandore koso ka wan gi kwe, ka waonge pesa koso ka wan gi pesa, ka wanindo kech koso wachiemo wayieng', ka nyithindwa oyudo kaka dhi skul Koso onge kaka gidhiyo? Wadwokone mana erokamano. E gik moko duto, kata e tho, wadwokone mana erokamano. Samoro wanyalo penjore ni, ei, to tho mana magolo watwa kuomwa kata osiepwa kuomwa, dang' wadwok ni Nyasaye erokamano nikech ang'o? Nyaka wadwokne mana erokamano nikech magi gik mane osechano chon, kendo owacho ni wagone erokamano ka wanie lit kata ka wanie mor, nikech en e wuon gik moko duto. Okawo sama ohero, oduoko sama ohero. En Nyasaye ma onge Nyasaye mwanyalo pimo godo. Nyasaye mar nyiseche, Nyasaye mar ruoth mar ruodhi, Nyasaye maber, ober seche duto. Emomiyo sama wakale malit, seche ma waneno masira, ma waparo ni Nyasaye ok oherowa cha, Nyasaye oherowa, oherowa gadiera. Omiyo wadwok uru ni Nyasaye erokamano moseritowa e dwe mar achiel ni ma koro chopo wa e giko mar dwe mar achiel. Jomoko ok ochope, wan to wachope. Onge gima ber mwatimo ne Nyasaye momiyo wachope. Nyasaye medowa mana ndalo mondo wagonego erokamano kendo wamed lokore aloka kuonde ma wakierie wachako wachung' kuonde ma wapodhe wachako wachung' nyasaye ok dwar ni mondo ng'ama rach otho to olokre owe aye richone mondo obed mangima ma e gima nyasaye dwaronwa ma emomiyo nyasaye omedowa ndalo akia gimikale kawuono samoro ikale malit ma kiwinjo ka wuoyo kama to awang'o mana iyi to adakwayi mana kuom ng'wono kik awang' iyi Go agoya erokamano ne Nyasaye. Gone agoya erokamano. Sani eri awuoyo, samoro nyathini ema iwito, samoro osiepni ema iwito, samoro minu ema iwito, samoro chandruok moro nitie motamore gi dono, samoro watni moro oyudo kata accident mar aracha, samoro ng'ati tuo gi korona. To magi duto ok awach ni gin gik mabeyo e kit ngimawa, to kuom Nyasaye to owacho ni wagone erokamano e magi duto nikech oyie ni magi duto otimre e ngimawa. Donge koro wagon mana ni Nyasaye erokamano to watiek lemo ma modhiambo kata mokinyi kata ma saa auchiel to nying Ruoth Yesu yudo mana duong' jowadwa. Nyasaye ber kinde duto, kinde duto Nyasaye ber. Wan waduoko mana ne Nyasaye erokamano nikech en Nyasaye mang'won, en Nyasaye ma jahera. Oweyonwa richowa kuonde ma watime marach. Ochako oduogo mana irwa to koni nyathina, duog aduoga an wuoru abro dwa abro rwaki. Aeto owachonwa ni koro kik itim marach. To pod watimo mana marach wapo ka wapodho. wapo ka wadonjo e richo to otimonwa mana maber. Kwaduogo ire to owachonwa ni duog aduoga ayawo rangach. Mak mana ni kinde biro ma koro chieng' moro koduogo to koro onge ng'uono. Koro koduogo to ka ok oyudo ka wan kare to mana kum. To dobed malit adier ni waserito Nyasaye gaming'a to ae wawacho ni koro kwadhi Nyasaye duogo oyudo ka ok waikore. Waikre uru e kinde duto, en gima ok wanyal timo kendwa, Nyasaye ema nyalo miyowa teko mar timo maeri. Emomiyo ago ni Nyasaye erokamano momiyo otieno ma jaberni. Nyasaye moritowa ma kendo koro waneno giko mar tarik ah, piero adek gachiel dwe mar achiel ni eri. Omiyo waweruru gi mor ni Jehova Nyasaye nikech koro oseketowa kare. En gima owinjore chutho mondo joma kare opake. Wan bende wapake uru. Pakuru Nyasaye Wapakuru Nyasaye gi gi wende duto gi nyatiti. Mm? Kwa werne mamit. Joma ong'e go nyatiti werne mamit. Joma ong'e go bunde goyone mamit. To joma wer awera bende gone agona erokamano ka werne gi nyiduonge. Waweruru ne Nyasaye gi ilo nikech Nyasaye en Nyasaye makare. En Nyasaye ma jadiera. Gik moko duto motimo